Şundan soň Reb Isa başga ýetmiş iki adamy belläp, olary Özüniň gitmekçi bolýan ähli şäherlerine ýerlerine iki-ikiden öňünden ýollady. Olara şeýle diýdi, Hasyl bol, ýöne işgär az. Şonuň üçin hem hasylyny ýygmaga işgär iberer ýaly, Hasyl eýesi Rebbe ýalbaryň. Gidiň, ine, Men sizi möjekleriň arasyna guzular kimin ýollaýaryn. Ýanyňyza gapjyk-da, torba-da, çaryk-da almaň, ýolda hiç kim bilen salamlaşmaň. Haýsy öýe barsaňyz, öňürti, Öýüňiz abadan bolsun! diýiň. Ol öýde parahatlygy söýýän adam bar bolsa, siziň dilän parahatlygyňyz onuň üstüne iner. Ýok bolsa-da, ýene özüňize dolanar. Ol öýde galyp, olaryň berenlerini iýip-içiň. Sebäbi işçi öz hakyna mynasypdyr. Öýden öýe göçüp ýörmäň. Bir şähere baranyňyzda kabul edilseňiz, öňüňizde näme goýulsa, şony iýiň. Ol ýerdäki hassalara şypa beriň we olara, Hudaýyň Şalygy size golaýlady! diýiň. Emma başga bir şähere baranyňyzda kabul edilmeseňiz, onuň köçelerine çykyň-da, olara. Şäheriňizde aýagymyza ýapyşan tozany-da size garşy kakýarys. Emma şuny biliň, Hudaýyň Şalygy golaýlandyr! diýiň. Size aýdýaryn, kyýamat güni ol şäheriň ýagdaýy Sodom şäheriniň ýagdaýyndan has beter bolar. Dat günüňe, eý, Horazin! Dat günüňe, eý, Betsaýda! Sizde görkezilen gudratlar Sur bilen Sidonda görkezilen bolsady, onda olar bireýýäm jul geýnip, kül üstünde oturyp, toba ederdiler. Emma kyýamat güni siziň ýagdaýyňyz Tur bilen Sidonyň ýagdaýyndan has beter bolar. Eý, Kapernaum! Sen arşa göterilerin öýdýärsiňmi? Ýok, sen dowzaha taşlanarsyň. Sizi diňlän meni diňlär. Sizi ret eden Meni ret eder. Meni ret eden bolsa Meni ibereni ret eder. Onsoň şol ýetmiş iki şägirt uly şatlyk bilen dolanyp gelip, Eý, agam! Seniň adyňy agzanymyz. Arwah-jynlar hem bize boýun bolýarlar diýdiler. Isa olara, Men şeýtanyň gökden ýyldyrym ýaly bolup aşak inenini gördüm. Men size ýylanlary, içýanlary we duşmanyň ähli güýjüni depelemäge ygtyýar berdim. Hiç zat size zeper ýetirmez. Şeýle hem, siz erbet ruhlaryň özüňize boýun bolmagyna däl-de, atlaryňyzyň gökde ýazylmagyna begeniň. diýdi. Şol wagt Isa Mukaddes Ruh arkaly şatlanyp, Eý, Atam, Ýeriň we gögüň Hökümdary! Seniň bu zatlary akyldarlardan, düşünjelilerden ýaşyryp, çagalara aýan edeniň üçin Saňa şükür edýärin. Hawa, atam, bu seniň islegiňmi? Atam ähli zady maňa tabşyrdy. Ogly atadan başga hiç kim tanaýan däldir. Atany-da oguldan we ogluň ony aýan etmek isleýän adamlaryndan başga hiç kim tanaýan däldir, diýdi. Soňra Isa şägirtlerine ýüzlenip, olara aýratyn nygtap, Siziň görýän zatlaryňyzy görýän gözler nähili bagtly! Size şuny aýdýaryn, köp pygamberler we patyşalar siziň görýänleriňizi görmek islediler, emma görmediler, siziň eşidýänleriňizi eşitmek islediler, emma eşitmediler diýdi.